تیݙی دنیا تے آ کے میں کیا کیا ݙٹھے۔ مسیں بھوئیں تے پناں کنے آواز آئی آؤ ملاں مسیت اچ سݙیندا ٻیٹھے۔ تیݙے گھر دے اندر میکوں محسوس تھئے تاں خلقت دے چیتے بھنویندا ٻیٹھے۔ کہیں کوں دوزخ دے دڑکے ݙے دھوتا ہیسی کہیں کوں محشر دے ݙینہہ توں ݙریندا ٻیٹھے۔ کہیں دی بخشش کوں چندے دے عیوض تولئیس کہیں کوں حوریں دے جال اچ پھسیندا ٻیٹھے نہ توں تاں مختیار ہیں تیݙی مرضی بنا کیرھی جنت دیاں ٹکٹاں چلیندا ٻیٹھے توں تاں مختیار ہیں تیݙی مرضی بنا کیرھی جنت دیاں ٹکٹاں چلیندا ٻیٹھے کینجھا شخص ہے جو خواہش دی حبلاس وچ کینجھا شخص ہے جو خواہش دی حبلاس وچ فقے مسلک دیاں بھاہیں ایبالی بیٹھے۔ تیڈے سجدے کیتے جیرھا مومن بچے اوندے کیتے بمبار پالی بیٹھے۔ میں تاں حیران تھی تیڈے در توں ٹریاں چار قدمیں تے کم کئیں دے فاشے ڈٹھم۔ جیکوں دولت توں سیاں نوازیا ہیوی اوندے چو پھیر پھردے گھماشے ڈٹھم۔ کئی کہاڑجاں کہانیاں اوندے نال ہن۔ کئی لہو نال لبڑے ہوئے لاشے ڈٹھم۔ کئی غریبیں دے گھر وچ اجاں وین ہن۔ کئی معصومیں دے منہ تے خراشے ڈٹھم۔ ایندی عزت ہے پا مال نچدے ہوئیں۔ کہیں دے رخ تیں ہنجھوں دے میں حاشے ڈٹھم موکوں کہیں ذات دا وی کوئی خوف نہیں اوندے در تیں میں کئی کئی تماشے ڈٹھم اربیں کھربیں دا مالک تھی رجدا نہیں بھوئیں ساری دی ساری سمیٹی ویندے۔ جیکوں ݙو وقت روٹی میسر نہیں اوندیاں جھگیاں وی ظالم ولھیٹی ویندے۔ سہیل سندیلا سئیں تیری دنیا دی ترقی تجارت ݙٹھم سارے بے ایمان وکدن نی منڈی دے وچ تیری دنیا دی ترقی تجارت ݙٹھم۔ سارے بے ایمان وکدن نی منڈی دے وچ چھوٹیں وڈیں دیاں لگجاں میں بولیاں ڈٹھن چا کہ قرآن وکدن نی منڈی دے وچ ہے کوئی افسر بھاویں کوئی قاضی تھاں اوندے فرمان وکدن نی منڈی دے وچ اگے حیوان ویچن وٹیچن ہوسی ہن تاں انسان وکدن نی منڈی دے وچ کئی خریدار باہرو دے گھندن جڈاں تھی تھی قربان وکدن نی ونڈی دے وچ کل طاقت ترازو تے بازو سبھے سارے آئے وان وکدن نی ونڈی دے وچ نت لعنت ملامت دا ٹکا لوا تیرے مشرک دے رلے ونج باندے ہن۔ تیݙی معصوم خلقت کوں لٹݨ کیتے وت کوئی چہرہ وٹا کے اے ول آندے ہن۔ تیݙے حاکم دی ہو کئی اوندے تئیں ڳیاں۔ او وی رنگ باز کئی رنگ وٹیندا ملے۔ اوندے چودھار چمچیں دی بھر مار ہئی او وی چمچیں دی سݨدا سݨیندا ملے۔ کہیں کوں اڄ کل دے وعدے تے ٹوریا ہیسی۔ کہیں کوں چمچیں دے ذمے او لیندا ملے۔ اتھ وی رلدی رعایا ملی ہے میکوں ایندے ناویں وی ہر کوئی پٹیندا ملے ساڈے مر گئیں دی سکھنی مذمت کیتس ساڈے قاتل دا چہرہ لکیندا ملے خود ہے بالا مگر تیڈی مخلوق تے اپنی مرضی دا سکہ چلیندا ملے ایندے در وی ساڈی داد رسی نہ تھئی۔ ایندے در وی ساݙی داد رسی نہ تھئی کئی قہر دے عدم سر نناویں بٹھے کئی ایں ہن کٹھے کئی اوں ہن کٹھے تیݙی دنیا تے آ کے میں کیا کیا ݙٹھے تیݙی دنیا تے آ کے میں کیا کیا ݙٹھے۔